Predicare, laudare, we praise our Lord with us. L-ordni tal-predikaturi ser jiċċelebra ġublew bit-tema mibawta biex inxandru l-Evanġelju. Dan il-ġublew ifakkar loti tal-bolla Graziarum Omnium Largitori mill-Papa Onorju Tlieta tmien sekli ilu. li biha waqqaf l-Ordni fl-1216 u l-1217. Għall-poplu Lhudi, ġublew kien ifisser żmien ta' ferħ u tiġdid. Hekk insibu miktub fil-ktieb tal-Levitiku, Tkun is-sena tal-ġublew għalikom, kull wieħed jerġa' għal li kellu u għal ma niesu. Jekk il-ġublew tagħna jistedinna Biex immorru fl-ewwel żminijiet tal-Ordni, ma nistgħux ma niftakrux kif San Duminku bagħat l-ewwel aħwa 'l bogħod mid-djar tagħhom, 'il bogħod mill-familji tagħhom, u anke minn art twelidhom, biex jagħrfu l-ferħ u l-ħelsien tal-itineranza. Iċ-ċaqliq ifisser ħafna aktar minn sempliċiment bidla minn post għall-ieħor. Bħala dixxipli ta' Kristu, aħna mibgħutin inxandru l-Iskrittura. Quddiemna tqiegħdu żewġ toroq biex infakkru dan il-Ġublew tagħna. Triq ta' ratti l-ħajr għall-grazzja tal-vokazzjoni tal-ordni, għall-fiduċja u l-fedeltà li Alla wera lejna, għat-tradizzjoni mogħtija lilna sa fi żminijietna, għar-rikkezzi u d-diversità li biha l-aħwa jilħqu l-għan tax-xandir tal-Kelma u anke għal vokazzjonijiet ġodda. Bi spirtu ta' verità u umiltà li meħudin mill-istorja u t-tradizzjoni tagħna huma spirtu ta' radd il-ħajr u metanoia, nitolbu lill-Mulej biex kif għamlu l-ewwel aħwa ta' San Duminku, Inġeddu fina l-imħabba u l-ħelsien ġewwieni sabiex nerġgħu nitħejjew mill-ġdid biex inkunu mibgħuta ħalli inwasslu l-Evanġelju b'ħeġġa, kreattività u ferħ. L-Ordni jagħraf iġedded lilu nnifsu bi proċess li l-iskop tiegħu jintlaħaq meta l-aħwa jerġgħu jmorru jippritkaw mill-ġdid. kif għamel San Duminku. Hekk aħna nieħdu sehem mill-ferħ u l-libertà ta' nies mibgħuta fuq il-passi ta' San Duminku, imsieħba mal-familja Dumnikana. Waqt li nitħejjew għal ġublew, inkunu qed insostnu illi bħala Dumnikani aħna mibotin biex inxandru l-bxara tajba tal-qawmien ta' Kristu. Hekk kif qed nitħejjew biex inkunu mibawta mill-ġdid, nistaqsu lil nfusna. Minn min qed inkunu mibgħutin? Ma' min ser immorru? X'ser nieħdu magħna meta mmorru? Il-Kapitlu Ġenerali għażel li jdawwar ħarset l-aħwa u l-komunitajiet kollha lejn ċertu ħwejjeġ konkreti ta' ħajjitna, filwaqt li jistedinna nieħdu vantaġġ minn dan iż-żmien ta' preparazzjoni bħala opportunità biex insaħħu l-ħajja u l-missjoni tal-Ordni. Ma nixtiequx illi l-Ġublew ikun żmien qasir ta' ċelebrazzjoni għalina nfusna u li jgħaddi malajr. Il-kapitlu jipproponi biex inqisu l-Ġublew bħala trejqa, bħala skola ta' verità u umiltà, trejqa għall-metanoia li tistedinna bħala individwi u bħala komunitajiet biex nerġgħu nafdaw it-tifsira tal-professjoni tagħna f'kull dimensjoni u esiġenza tal-ħajja tagħna. Iċ-ċelebrazzjoni għandha tkun indirizzata lejn Alla, li mingħandu nirċievu l-grazzja tal-vokazzjoni Dumnikana, u lejn dawk li aħna mibgħuta għalihom. Li niftakru l-istorja tagħna jfisser illi niftakru bis-spirtu tal-atti l-ħajr fil-bidu tagħna u li niftakru x'post għandha l-itineranza fil-ħajja tagħna. Ċelebrazzjoni tal-Ġublew Hija opportunità għalina biex fi spirtu ta' għaqda immorru fid-dinjiet ġodda bi spirtu ta' djalogu u solidarjetà ma' dawk li huma minsija, mal-foqra, mal-vittmi ta' vjolenza u oppressjoni. Għandna nilħqu nies li jemmnu fi tradizzjonijiet reliġjużi differenti u oħrajn li ma jemmnu fl-ebda reliġjon. Għandna nkunu viċin tagħhom fit-tfittxija tagħhom għat-tifsira. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ġublew għandha tkun riflessjoni tal-kreattività li għandna bżonn fi żminijietna biex inxandru permezz tal-arti u l-mezzi ta' komunikazzjoni. Għandu jkollha fiha l-oqsma kollha tal-familja Dumnikana u għandha tisma' b'reqqa il-vuċi u l-immaġinazzjoni